Abusuafoɔ nyinaa nim sɛ ɛyɛ His Excellence Otumfoɔ Osei Tutu nnuro a ɛne sɛ ɔde ne report a ɛfa ɛyɛ Bɔko conflict a ɛrekɔ so no ho no, ɔde ho report no nyinaa kɔpie mu Accra a ɔde n'anodisɛm kɔtoo His Excellency John Dramani Mahama anim sɛ ɛyɛ deɛ me nso me yam nhwehwɛmu no deɛ me nso mahu ni sɛ ɔde ne report kɔeɛ a ne report no nyinaa ɛrekyerɛ sɛ ɛyɛ Bɔko no deɛ ɔyɛ rightful chief for Bɔko no ɛyɛ Azegri Abogrago Azɔɔka Ɔno na kyerɛ sɛ ɔbɛtumi adi hene wɔ ɛyɛ bɔkɔɔ na ɛyɛ the rightful chief a ɔno na ɛda Kusase ɛyɛ traditional area no ano. Kyerɛ sɛ Otumfoɔ Osei Tutu de nsɛm wei too dwa de adesrɛdeɛ too ɛyɛ Nahiri anim, ɔno na ɛdi ɛyɛ Mampurugu traditional area no anim. Saa asɛm yi a ɛhyɛ aseɛ no ɛyɛ between ɛyɛ Kusase ne Mampurusi. Kusase no mamprisi nna wo bɔkɔɔ, na mmom yɛpɛ deɛ ɔbɛdi bɔkɔɔ no nyinaa so, ɛhɔ na asɛm no wɔ no. Enti Kusasefoɔ no se, Wɔn wɔn deɛ no na ɛbɛdi bɔkɔɔ no nyinaa so. Ɛna ɛyɛ Mampregufoɔ nso se, Yɛ nso yɛ deɛ ɛyɛ na Yiri no, ɔno na ɛbɛdi ɛyɛ bɔkɔɔ no nyinaa so. But ɛyɛ His Excellence Otumfoɔ Seidu Tukur Tenase no, Ɛna ɔse ɛyɛ Azikri Abukrako Azoka a ɔno na ɛda ɛyɛ Kusasi Traditional Area no ano no, ɔno ɛna ɛyɛ the rightful chief for ɛyɛ Bɔko no nyinaa. Na asɛm yi baa abɔnten a amanfoɔ bebree ani agye because na obi a ɛhwɛ sɛ asomdwoeɛ bɛba between these two parties. Ɛno nti no berɛ a Otumfoɔ hyɛɛ aseɛ de ɛyɛ asomdwoeɛ nsɛm baa abɔnten de nnoɔma totoo yie no, na obi ani agye. Ɛkɔpem sɛ ɔde report yi kɔmaeɛ His Excellency John Dramani Mahama sɛ me nso me report a mede aba ni sɛ me no me yam hwehwɛ mu wieɛ no Azigri Abogrago Azorka ɔno nso ɔyɛ ɔhene a ɔredi Bɔko no anim de biribi atoto yie. The final resolution of the Bɔko matters requires that Mister Tseidu Abagari be recalled to Nalerigu by the Nayiri

Remedy may be sought if available for clarification of the same by the Supreme Court. Either way, Bawku and his environs will be assured of sustainable and enduring peace. Yo. Mr. President, thank Yo. you very much. Sir. Yo.
na sɛ mereba abɔnten sɛ biribiara yɛ kama obi a ɛbɔ ɛyɛ ɔtumfo aba so sɛ deɛ wɔyɛ ne deɛ ɛyɛ paa na deɛ ɛte ne sɛ anɔpɛ yɛ yɛte hɔ Ɛne sɛ asɛm bi baa abɔnten sɛ ɛyɛ Najiri ɔna ɛda ɛyɛ eh, Mampurugu traditional area no ano no, ɔse asɛm a Otumfoɔ Seetu Dzu da baa abɔnten no, ɔnnye ntom. Saa asomdwoe nsɛm no anaasɛ ne mediation no a ɔbɛyɛɛ no a ɔse ɛyɛ Abukiri Azoka no, ɔno, a na kyerɛ sɛ ɛyɛ the rightful chief of ɔko no, ɔse ɔno, Najiri, the overlord of the Mampugu traditional area, ɔse ɔnye ntom. Ɔde ne nsɛm wei nyinaa aba abɔnten, kyerɛ sɛ watwerɛ agu nkrataa so aba abɔnten a mebɛka mu nsɛm kakra de akyerɛ wo a wo nso woatie deɛ ɛkɔ so. Wei firi the Mampugu traditional council na ɔde brɛ wo. Ɔse, Boko chieftaincy dispute, Najiri formally rejects purported mediation report and any attempt at government enforcement of the so called recommendations Ɔse sɛ woyi ɛyɛ otumfoɔ sɛ tutu deɛ na ɔda ba no koraa no a, His Excellency deɛ na ɛnnɛ yɛhwɛ no mu sɛ ɔno nso de bɛto dwa no, ɛno nso koraa no sɛ ɔde ba abɔnten koraa no a ɔnnye ntom. Wei ne ne reasons.

Deɛ ɛyɛ nana eh, deɛ bɛdi ano no, deɛ ɛyɛ otumfoɔ sɛ tutu pɛ sɛ ɔyɛ, ɛne ɛyɛ His Excellency John Dramani Mahama pɛ sɛ ɔyɛ no. Sɛ ɔde ne nyinaa agu nsɛnniiɛ mu a, traditionally, ɛnyɛ nokorɛ anaasɛ ɛmfa mmara kwan mu, anaasɛ sɛ wode kɔ ɛyɛ yɛmfa no sɛ ɛyɛ amammerɛ nsɛm mu a, ankɔ yie, ɛna afei nso wode ba mmara mu nso a, daabi, amfa, ankɔ no sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ no. Mfonsuo bi aba baabi, deɛ Najiri reka kyerɛ Ghanafoɔ no no, ɔse daabi. Mfonsuo akɔ so a baabi, ɛno nti na ɔgye tom a ɛnyɛ yie. Ne second reason ne sɛ, Otumfuo expressly described his role as that of a mediator and not an arbitrator. Notwithstanding this, the document purports to pass judgement and to prescribe measures for enforcement. an act which is wholly inconsistent with the nature, limits and essence of mediation. Ɔse, ɛyɛ His Excellency Otumfoɔ Osei Tutu ne dwumadie ne sɛ ɔyɛ ntamgyinafoɔ na mmom ɛnni kwan sɛ ɔtumi paase judgement. Sɛ woyɛ ntamgyinafoɔ a, wonni ho kwan sɛ wotumi paase judgement. Nanso, Otumfoɔ atra mediation abɛyɛ arbitrator apaase judgement sɛ ɛyɛ Azugri Azɔkɔ, ɔno Ana kyerɛ sɛ ɔyɛ the rightful chief of Boko? Na kyerɛ sɛ wambɛyɛ mediation, wambɛyɛ mediator, ne mmom ɔbɛyɛ arbitrator, wapaase judgement. Ɛnni kwan nso sɛ, sɛ Otumfoɔ Osei Tutu se ɔreyɛ mediation anaasɛ ɔreyɛ mediator deɛ a, ɛnni kwan sɛ ɔtumi paase judgement, na mmom peace na ɔde ba, not to pass a judgement. Nsɛm no mu odu. Ana the third one, ɔse despite repeated and formal requests by my mediation team,

Sɛ wotie ɛyɛ Najiri asɛm a ɔreka a, ɔse berɛ a asɛm no hyɛ aseɛ sɛ ɛrekɔ so na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔbɛdi asɛm no, ɛyɛ reference, terms of reference, kyɛ sɛ nneɛma a wɔde agu akwan mu a na wɔde di wɔde ɛ ɛ ɛ ɛredi asɛm no nyinaa no, ebie nni hɔ a kyɛ sɛ ɛyɛ former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. ɛne His Excellency John Dramani Mahama, wɔn maa ne mediation team no yɛ aware, wɔn nni mu hwe terms, bi, wɔn nni mu hwee. Kyɛ sɛ asɛ nneɛma na ɛkɔ so na sɛ wɔayi ɛyɛ Nigeria no ne mediation team na sɛ wɔayi wɔn asi nkyɛn kakra. And as if they've already planned everything na wɔn keka wɔn nsɛm. That is what Nayi ɛka. The fourth point, ɔse I am compelled to ask what manner of mediation permits a mediator to unilaterally reach determinations and call for their enforcement without first affording the parties an opportunity to be heard on the reasoning. Kyerɛ sɛ wotie Nayi asɛm a, ɔse after sɛ anka ɛyɛ sɛ no tutufoɔ sɛ tutu, planee anaasɛ ɔde ne n'agyinatuo nyinaa ba awieɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɛyɛ Azukri Azɔkɔ no ɛyɛ the over, overlord of ɛyɛ Bɔko no na wɔsan ka ɔdi kan frɛ ɛyɛ the two parties ɛyɛ Najiri ɛne ɛyɛ Azukri Azɔkɔ na nka wɔn tena ase na nka wɔn ka asɛm no Ɔno no de n'adwene no ba sɛ, Me no, meba abɔnten a, deɛ merebɛka ni. Wodwene ho sɛn? Wo nso wodwene ho sɛn? Ɔse, His Excellency Otumfoɔ Seyi Tutu, wanka nkyerɛ ni wɔn mu biara sɛ adwene wei na me mede reba abɔnten sɛ mereba abɛ, meba abɛma ɛyɛ Azugrazu akɔ aba abɛyɛ the overlord of Ɛbɔko. Ɔse ɔno wante, ɔnim ho hwee. Deɛ ɔhui ara ne sɛ His Excellency Otumfoɔ Seyi Tutu aba abɔnten abɛka sɛ ɛyɛ Azugrazu akɔ ɛna ɛyɛ the overlord of Ɛbɔko. Ɔno nso deɛ ɔgye tom a, ɛnyɛ yie.

of Mamprogou, te sɛ deɛ mede kan kaeɛ no, ɛno ara bi na wɔasa bɛripiti wɔ ha sei no. Asɛm no a ɛkɔɔ so no ankasa no, ɛreba n'awieeɛ no, a Otumfoɔ His Excellency retake ne decision no, wamma ɛyɛ Mamprogufoɔ anhu sɛ me decision ni. Deɛ wɔyɛ ara ne sɛ wɔabɛduru Accra a, ne report no mu, wɔaka sɛ ɛyɛ Azugra Azɔɔkɔ na ɛyɛ ɛyɛ the overlord of Bawku, ɔno na ɔyɛ the rightful chief for Bawku.

Asɛm a na Yiri reka ne sɛ, sɛ repɔɔto no a ɛyɛ ɛsɛnɛ sɛ otumfoɔ Seydou da ba abɔnten no, sɛ ɛ ɛ ɔreka sɛ ɛyɛ nokorɛ a, anka ɛwɔ sɛ anka wɔtena ase yɛ analysis hu baabi a nteaseɛ wɔ ne baabi a nteaseɛ nni, baabi a asomdwoeɛ wɔ, baabi a asomdwoeɛ nni, na wɔtake those positions no one by one ansa koraa na wɔatumi de ne conclusions aba abɔnten. But according to ɔno Najiri no, Wanhu ne sɛ ɛyɛ His Excellence Otumfoɔ Seyi Tutu faa saa kwan no so sɛ ɔtumi identify where agreement no wɔ, baabi a nteaseɛ nni, baabi a nteaseɛ wɔ, baabi a asomdwoeɛ wɔ, baabi a asomdwoeɛ, ɔse ɔhu ne sɛ His Excellence Otumfoɔ Seyi Tutu wantu saa anamɔn no, wamfa saa kwan no so. The seventh point, ɔse it cannot lawfully or legitimately substitute the mediator's personal opinions, recommendations or decisions for the negotiated positions of the parties. Ɔse sɛ yɛkɔ mmerɛm a, sɛ ɛyɛ his excellence Otumfoɔ Osei Tutu ɛyɛ mediation no, ne judgement no a ɔde aba abɔnten no, ɛnni kwan sɛ ɛfollow deɛ ɔno no, anaa judgement a ɛwɔ sɛ ɛba abɔnten no, ɛnni kwan sɛ ɛfollow deɛ ɔno a ɛyɛ mediator no, Ɛda ba abɔnten no, ɛni kwan sɛ Flo deɛ ɛno ɔbɛkaeɛ no, dabi, because he is a mediator, not an arbitrator. Wɔn a wɔtwerɛ nsɛm no ma ɛyɛ Nigerian no deɛ, hɛn, nsɛm no mu odu o. Yei nim sɛ asomdwoe aba no, dabi, Nigerian se no eh, investigation anaasɛ mediation ankɔ yie korakorakorakorakorakora, ankɔ ne sɛdeɛ ɔpɛɛ no. Eti ne reasons na nam gu so no o, seventh dis ɛyi ɛyi reason nam de bae no, di ɛyi reasons ne mako mako twenty twenty. Hmm. Eighth ɛyɛ reason ne sɛ, to do so is to abandon mediation and to assume an adjudicative role for which no jurisdiction exists. Sɛnea mekaeɛ no, asɛ repetition no, ɛhɛ, asɛ dɔɔso. Deɛ ɔbɛsɛ ɔkyerɛ ne sɛ,

Woyɛ mediator a wohwɛ sɛ asomdwie bɛba like woka ma afa no mmienu nyinaa atɔ mo ase but asɛ wei deɛ waka ma ntease aba asɛ wasa bɛ pass judgement ato abɔnten a judgement no kɔ no na jury no kɔ no onim onim ho asɛm ne mediation team no nim enim ho asɛm asɛm no hyɛ asɛm manfa nto anim sɛ na jury wɔn kɔ pie mu wɔ ɛyɛ ɛɛ mɛnhyɛ da daabi ɛni mediation team na kɔɔ yɛ ɛdi decision ne ba abɔnten kɔ na ne mediation team na wɔn nyɛ aware.

in clear violation of the Odi Otram Patam principle and the foundational rules of natural justice. Kyerɛ sɛ ɔkyerɛ mu a, ɛyɛ His Excellency Otumfoɔ sɛ tutu ɔyɛ mediator na ɔnyɛ arbitrator na ɔbɛtumi apaase judgment no ɛko tia ɛyɛ the national anaasɛ the natural judgment anaasɛ ne ne ne ne rightful way a wɔn sɛ judgement no fa so no anfa no anfa so saa because woyɛ mediator onye arbitrator eti wo paase judgement no a ɛnkyerɛ wo mediation process no a wɔbɛyɛɛ no ɛma ne ndi mu ɛyɛ asɛm o

Enti ɔsɛ ne ne nsɛm a ɔka nyinaa no sɛ sɛ ɛyɛ Hesɛs no sɛ ɔtumfoɔ sɛ ɛtutu yɛ mediator na ɔtumi abɛpaase judgment no deɛ ɛna question mark da hɔ because mediator ne wo kwan sɛ ɔpaase judgment ankɔyɛ arbitrator deɛ a fine but ɔyɛ mediator no deɛ question mark da ho because mediator ne wo kwan sɛ ɔtumi paase judgment

Okyerɛ ma ɔsɛ his excellence ɔtumfoɔ sɛ tutu wako wako di one side wako di gusasifoɔ no side ɛna wɔyi mampurugufoɔ no asi nkyɛn ɔsɛ ɔsɛ ɛkama yɛ sɛ wɔntie mampurugufoɔ narrative ɔmo nsɛm ɔmo de ba akora mi sɛ ɔtumfoɔ sɛ tutu ntie asɛ wako tie ɛyɛ gusasifoɔ deɛ no nko a ɛna ɔda pass judgement Enti wɔ kyerɛ mu a, asɛ is excellence otumfoɔ sɛ tutu akɔyɛ bias, patwɛ nyɛ me na meka o, ɛyɛ according to the report, asɛ wakɔ akɔyɛ bias bi saa no, according to Nayeri, the overlord of the Mampurugu traditional area, ne nsɛm a ɔde ba abɔnten no no. Yɛtoa so a, ɔse for the avo avoidance of doubt, it is entirely false to suggest that I I ever agreed to the continued recognition of Aninkyima as Bɔko Naaba. Ɔse ɔngye ntomu nnɛ nngye ntomu kyena sɛ ɛyɛ azogire adze ɔkɔ ɛna ɛbɛyɛ dɛ kyiri fɔbɔkoo dabi dabi dabi dabi ɔngye ntomu because ne reasons no adze reba no nti no ɔgye to mu ɛnɛ ɛna ɔkyena a ɛnyɛ yie ɔsa atoa so a ɔse it is equally disturbing that both parties to the mediation were absent at the presentation of this so called report.

Enti ɔtoa so bisa sɛ, Adɛn nti na parties no mmienu nyinaa ankɔpuem wɔ ɛyɛ report a na His Excellency Otumfuo Osei Tutu de reba abɔnten no? Adɛn na wɔn mmienu nyinaa ankɔpuem? Sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ampa sɛ deɛ kwan a ɔfaa so no ɛyɛ nokorɛ a, adɛn nti na wɔn mmienu nyinaa ankɔpuem? Either ɛyɛ Mamprogifoɔ anaasɛ Kusaasifoɔ, adɛn na wɔankɔpuem wɔ hɔ? Ɔse, It is a question to be asked. To say that I feel betrayed, disappointed, and deeply hurt would be a grave understatement. Ei, asomdwoe baako a yɛrepɛ left and right, obi ɛka ne deɛ. Ɔsɛ asɛm no ahye no.

a ɔsɛ ɔno nso de ne final report reba abɔnten based on otumfoɔ's report na ɔde aba abɔnten no ɛno nso koraa ɔngye ntum because report anaasɛ ɛyɛ solution na his excellency John Dramani Mahama de ba abɔnten no egyina his excellency otumfoɔ Osei Tutu ne deɛ no so ɛna ɔde bɛ take decision ɛno nti na ɔno nso gye tum a ɛnyɛ yie enti sɛ his excellency John Dramani Mahama deɛ o sɛ his excellency otumfoɔ Osei Tutu deɛ o ne nyinaa no ɔgye tum a ɛnyɛ yie. Such an approach respectfully will not advance the peace we all seek. I urge the President to engage fully with all parties and with the mediator before taking any action founded upon this deeply flawed document. Ɔse, eti ne nsɛm a ɔde ba abɔnten nyinaa no, ɔsrɛ His Excellency John Dramani Mahama sɛ ɛyɛ mediation process no a ɛkɔɔ so no ɔsan nyɛ review biom. Ansa na wɔagye atom. Ansa koraa na ebia waba abɔnten abɛkasa. Because ɔgye tom a ɛnyɛ yie. Because mediation process na nkɔ yie. Eh, mistake bi aba baabi. Meka meka ne twi but meka ɛma atweakyew bi akɔ so wɔ baabi. Mistake akɔ so wɔ baabi. Ɛno nti na ɔgye tom a ɛnyɛ yie. Nti ansa koraa na His Excellency John Dramani Mahama bɛba abɔnten abɛkasa no, ɔndi kan nyɛ review, ɛntena ase nyɛ nhyehyɛeɛ ansa koraa na waba abɔnten abɛkasa. Because ɔno na hearing no koraa deɛ sɛ His Excellency ɛbɛkasa based on the report a His Excellency Otumfoɔ Osei Tutu de aba abɔnten a, ɔno na hearing no deɛ ɔngye ntom. The Overlord of the Mamprugu Traditional Area ɔngye ntom. Ɔse the content of the report appears calculated to cast Mampurugu in an unjust and unfavorable light notwithstanding our consistent good faith and commitment to peace. Ɔsɛ Mampurugufo no na nka deɛ ɔmo pɛ no ne asomdwie. Nanso ɛka ma yɛ sɛ report no ɛde Mampurugufo akɔgyina baabi a ɔmo mpɛ, ɛnyɛ saa na ɔmo pɛ. Because report no anka nokorɛ, ɛno nti ɛde Mampurugufo akɔgyina baabi a ɛnyɛ. Ɛno nti ɛntumi mfa asomdwie ɛmma nnɛ ɛmma kyena.

Ansa na decision bɛba abɔnten no na wɔn a calculate decision ato hɔ dedaada, na wɔn nim deɛ ɛyɛ His Excellency Otumfoɔ sɛ tutu na wɔn nim deɛ wɔbɛka dedaada. The mediation process was just a near need to deceive people but na wɔn nim deɛ wɔn bɛ ɛyɛ Otumfoɔ sɛ tutu bɛba abɛka no dedaada na wɔn nim before sɛ ɛyi process no bɛhyɛ ase no koraa no asɛm a na yɛrɛ yi ka no sɛ na Otumfoɔ nim sɛ ɔbɛba abɔnten abɛka sɛ ɛyɛ Asukra Zɔɔkɔ. Ɔno ne ba bɛyɛ the overlord of Bɔko traditional area na ɔnim. Ɛti mediation process ne deɛ asɛ His Excellency Otumfoɔ sɛ tiri hyɛda de bɛdaadaa amanfoɔ kɛkɛ. Saa na yi wieɛ ka. Na mmom, sanka o follow mediation process as a mediator ne deɛ a, anka judgment wɔ nyɛ saa na ɛbɛba abɔnten. Ɛti wei ɛni nsɛm a. ɛyɛ Najiri, the overlord of the Mampugu traditional area ɔde aba abɔnten. Monkafra sɛ me nsɛm ayɛ tententen. Nanso, saa ɛna Najiri de aba abɔnten sɛ asomdwoe nsɛm a His Excellency Otumfuo Setiso de ba abɔnten no, ɔno na Jiri, the overlord of the Mamprugu traditional area, ɔgye tom ɛnnɛ ne ɔkyena a ɛnyɛ yie kɔpem sɛ asɛm no bɛsan atena so na yɛasan aka no yie no, ɔno na Jiri, the overlord of the Mamprugu traditional area, ɔgye tom a ɛnyɛ yie. Ayɛ sɛ ɛyɛ Joy TV News. Mesrɛ sɛ wobɛ like na subscribe na wahyɛ. Wi bɛ hɔ pii sɛ anka asɛm yi anka Otumfo Osei Tutu His Excellency de ba abɔntene deɛ, anka deɛ ɛde asomdwoe aba once and for all. Nanso, I say Adwoa TV News once again, like, subscribe, na share.